tabarĩra nĩ gĩthima haha nĩho tũcemanagia tũkaria megiĩ mũtũrĩre na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda tũmũrĩke ũreri wa mwana na wendo wa mwana kũrĩa umaga Ngwĩre mwana, wendo wake wambagĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa arĩ nda ya nyina, hau nĩho wambagia kũmuonia nĩ ũmwendete. Nĩ tondũ kũrĩ ciana nyingĩ ciciaragwo na rejection, nĩ tondũ rĩrĩa arĩ nda, nyina nĩ endaga kũmũruta amũte, na gũkĩaga gũkinyanĩra. No ũngĩkorwo nĩ wagĩa nda na nĩ wamĩenda, na nĩ wamĩrera wega na mwana ũcio nĩ aciarwo, nĩ ũhotaga gũtwarana na wendo ũcio. Ngwĩre we wĩ mũciari nĩ ũigĩrĩrĩki waku we gũkorwo ũkĩenda mwana nĩ tondũ gũtirĩ mũndũ ũkoragwo aihũrĩtie bomu kana agetia akauga atĩ nĩ akwenda gũciarwo we nĩ matua maku ũtuaga ũkona atĩ nĩ ũrenda kuongerera kana nĩ ũrenda gũciara ka mbere na nĩgetha mũtũrĩre ũthiĩ na mbere koguo mwana nĩ agĩrĩire kuonio wendo mũingĩ na ũrĩa ũkũrera mwana nĩguo akũraga ngwĩre hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ thibitarĩ watuĩka wa kũnengererio mwana nĩ ndagĩtarĩ nĩ tũkĩũragio nĩ kahĩĩ kana nĩ kairĩtu ũgakiuga nĩ kahĩĩ kana nĩ kairĩtu hau noho hakiri-inĩ ciaku ciũkaga atĩ gaka nĩ kairĩtu kana gaka nĩ kahĩĩ na ũkamenya ũrĩa ũgũkarera na ũgũkarera na makinya marĩkũ nĩ tondũ wa mbere we wĩ mũciari nĩ ũkoragwo ũrĩ role model ya mwana ũrĩa gũkũra na ũrĩa na maũndũ marĩa agũthiĩ agĩkobagia thĩinĩ waku mwana nĩ abataraga kũrerwo na njĩra njega na nĩgetha agakorwo na rũciũ rwega na rũciũ rũkinyanĩru koguo hĩndĩ ĩrĩa wainũkia mwana mũciĩ nĩ wambagia kũmuongithia na ũkamũhe wendo mũingĩ nĩ tondũ ona hau ũrongithĩria mwana nĩho wonaga kana gakĩonga nĩ karakũrora maitho maku thĩinĩ nĩ karanjia gũgũthekia nĩ karanjia gũgũthakia ũngĩkonio ũhoro wa gũgateanĩria ka gũgatiganĩria kagĩaga na rũmena thĩinĩ wako na gakũraga na rũmena rũu nginya rĩrĩa gakaigana no ũngĩkonia wendo mũingĩ gakũraga na wendo ũcio na gagakũra kemenyete na hĩndĩ ĩrĩa mwana ambĩrĩria kwaria akobagia kĩrĩa inyuĩ mwaragia okorwo mwaragia gĩkũyũ mwana ũcio akaria gĩkũyũ okorwo mũraria gĩthũngũ kana gĩthweri mwana ũcio agakobia koguo mwana akũraga na kuona na kũigua na nĩho tugaga atĩ meciria ma mũndũ ona arĩ mwana makoragwo mahana mũgate mũgate hĩndĩ ĩrĩa waitĩrĩrio maĩ nĩ kũimba wimbaga na ũngĩtuĩka wa kũhiha maĩ mau tugaga nĩ gũcirinka ũgacokanĩrĩra na ũgatuĩka kanyamũ kanini meciria namo o ũrĩa ũrathiĩ ũkĩmabindaga ũkĩmabindaga noguo mathiaga maimbĩte rĩu nĩ jukumu yaku wĩ mũciari wĩyũria atĩrĩrĩ mwana wakwa ndĩmũbindaga na maũndũ mega kana maũndũ moru nĩ tondũ meciria maimbaga na kĩrĩa ũramekĩra na nĩkĩo tũrona angĩkorwo mũciari nĩ akũrera mwana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mwana ũcio akoragwo arĩ wa bata thĩinĩ wa society na agakũra wega ena ũigĩrĩrĩki mwega ũndũ atareingĩria nginya ndawa-inĩ cia kũrebia kana ũndũ atarathiĩ mũgarũ nĩ tondũ ona kĩrĩkanĩro gĩtwĩraga wega atĩ onia mwana njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ tondũ ona angĩkaigana ndakamiuma koguo mũciari nĩ ũigĩrĩrĩki waku kũrera mwana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na kũmuonithia atĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno gũtirĩ kĩndũ kĩega kĩa bata kĩngĩ kĩa bata kĩega tiga mwana ũcio gwĩra rũciũ rwa mwana rũkoragwo moko-inĩ maku we mũciari ũngĩrera mwana na irumi ũmwĩtage bunda ũkamwĩta ng'ombe agũkũra arĩ bunda ĩyo na agũkũra arĩ ng'ombe ĩyo mũtumia ũngĩmenyera gũikagia ciugo njũru igũrũ rĩa mwana mwana ũcio nĩ akũraga oĩ ũguo mami augaga nĩguo wega Mũ, mũciari wa mũthuriwe, baba, ũngĩkũra ũkĩmenyaga atĩ nĩ ũraikia ciugo njũru harĩ mwana, ũhandaga mũthingi mũru, mũthingi ũrĩa werekagĩria mwana ũcio gũkorwo atĩ rũciũ rwake ti rwega ona hanini. Ndĩrenda kwarĩria mũciari ũrĩa ũhũthagĩra thigara. Ũngĩkorwo wĩ mũciari na nĩ ũhũthagĩra thigara, geragia kũnyuĩra thigara na hau handũ ciana ciaku itarĩ ho. Na kũngĩhotekeka ũkorwo wĩ age ĩno ya kũrera, ona nĩ kaba ũtigane nacio. nĩ tondũ mwana akobagia kĩrĩa arona aciari nĩ twendete gũthiĩ na ciana outing tũgathiĩ na kũu mĩkawa-inĩ tũkanyuanĩra tũkarĩanĩra angĩkorwo nĩ ũhũthagĩra kĩndũ gĩgwĩtwo njohi tigana nayo hĩndĩ ĩrĩa mwĩ na ciana nĩ tondũ ngwĩrire o harĩa kĩambĩrĩria-inĩ ũrĩa wĩkaga nĩguo ciana cikũraga ciũĩ koguo kahĩĩ kau gaku karĩ hau kana kairĩtu kau gaku gagũkũra koĩ atĩrĩrĩ njohi nĩ nyuagwo koguo na rĩrĩa kaigana agatuĩka mũndũ wa kũmĩnyua na gũtirĩ ũndũ ũgoka ũmũrigĩrĩrie kana ũmũgirie kana ũmwĩre nĩ njũru nĩ tondũ nĩonire no ũndũ ũrĩa ingĩkwĩra nĩ atĩrĩrĩ we wĩ mũciari gĩa na ũigĩrĩrĩki mwega wa kũrera mwana wa- ceraga rumu yao kaingĩ menyaga nĩkĩ mareka especially rĩrĩa mwana akinyia age ĩno ya teenage geragia mũno mũno gũkorwo mũkuhĩrĩirie na wendo mũingĩ na kũmũreharehe hakuhĩ nawe na nĩgetha ahotage gũkwĩra maingĩ megiĩ mũtũrĩre wake nĩ tondũ ciana nyingĩ tũrona ciragĩa nda citakinyanĩirie nĩ iria ikoragwo iteanĩirio nĩ aciari na mũciari ndarenda kuona mwana ũcio ndarenda kũmenya mwana ũcio atinda atĩa kana aragerera marĩkũ koguo mũciari oyaga kanya gaku onokorwo nĩ ndagĩka ithano ndagĩka igĩrĩ ũkaria na mwana waku ũkamũikaria thĩ ũkamenya marĩa mara aragerera either kana nĩ mana thĩinĩ kana nĩ mana igũrũ nĩgetha mwana ũcio waku akũre na tũkorwo na rũciũ rwega rwa ciana citũ menyaga wega atĩ nĩ ngwendete na nĩ ngwenda ũkoragwo ũkĩnyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa Jemo Consultant subscribe hau thĩ na ũhutie kambero kau gakoragwo hau nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa twĩna ũndũ mũgeni ũkaũmenya